Yɛduru afe 10199 mu. Nnipa ahu ahintasɛm bebree wɔ wiase ma wɔtumi tu kwan kɔ planet bebree so. Planet yi adane aman bebree na deɛ ɔhwɛ so no yɛfrɛ no Emperor Shaddam Corrino the Fourth. Planet bi a yɛfrɛ no Arrakis yɛ desert bi a substance bi a ɛho hia a yɛfrɛ no spice wɔ so. Na saa subtance yi, ɛtumi ma nnipa ho yɛ den, na ɛsan ma nnipa tumi tena ase kyɛ. Afei, ɛsan boa ma nnipa tumi tu kwan kɔ other planets so ntɛm. Arrakis, ɛmfa ho tebea a ɛwɔ hɔ a ɛhɔ yɛ den nyinaa, ɛhɔ yɛ planet a ɛho hia ɛnam spice no nti. Ɛma obiara pɛ sɛ ɔno na ɔhwɛ saa planet hɔ. Arakisni bi a wɔfrɛ no Chani kyerɛkyerɛ mu sɛ, Ekuo bi a wɔfrɛ wɔn Harkonnen a wɔyɛ awudifoɔ adi wɔn so akyɛ ma ɛno nti wɔntumi ne wɔn nko ɛfiri sɛ wɔhyɛ Mpra Shaddam ase. Nanso ankyɛ, ɛda bi mpofirim Harkonnenfoɔ no firii Arrakis, na na wɔgye di sɛ Mpra Shaddam na ɛhyɛɛ aseɛ na na ɔsan bɛma group foforɔ abɛwia wɔn resources no. Planet wei nso yɛ baabi a wɔfrɛ hɔ Caladan a Atrides kuo no na ɛhwɛ so. Paul a ɔyɛ prince wɔ Atrides wɔ asɔre a ɔne ne maame Jessica a ɔyɛ memba wɔ kuo bi a yɛfrɛ wɔn Bene Gesserit. Ɛyɛ mmaa kuo bi a wɔakɔ wɔn anim wɔ nnipa adwene mu, wɔwɔ tumi a wɔtumi de redi nnipa adwene. Paul nso wɔ tumi a wɔde hu daakye nneɛma, ɛna ɔsan wɔ tumi ahodoɔ foforɔ ɛka ho.

Leto mmarima no, guy baako bi wɔ mu a n'ani yɛ den a yɛfrɛ no Duncan. Na ɔyɛ Paul adamfo paa. Paul anya vision bi sɛ anhwɛ a n'adamfo Duncan bɛwu wɔ Arrakis. Nanso Duncan ahyɛ ne bo sɛ ɔmma biribiara nto no. Aha nso Paul ne ne papa redi nkɔmmɔ na ne papa aka akyerɛ no sɛ ɔno deɛ ɛnni ne mu sɛ ɔpɛ sɛ ɔwia spice no bi wɔ Arrakis de ayie. Na wayɛ n'adwene sɛ ɔno deɛ, ɔne Arakisfoɔ no bɛfa adamfo, na ɔde obuo ama wɔn, na ɔnyɛ te sɛ Haaknenfoɔ no. Paul ne n'adamfo bi a yɛfrɛ no Halleck anya device bi a ɛbɔ nnipa honam ho ban. Na Halleck werɛ ahow, efisɛ ohu no sɛ ebia na Haaknenfoɔ no de ɔtaahunu abɛto ahyɛ wɔn so. A Nso, Hakinenfoɔ no mu panyin dada a wɔfrɛ no Baron ne ne wɔfaase Awuraban rekasa afa ɔkwan a wɔfaa so firii Arrakis no ho. Na ɛyɛ wɔn nwanwa. Nanso Baron ka kyerɛ no sɛ, Ɛmpra no pɛ sɛ ɔhyɛ da yi Atreidesfoɔ no firi hɔ na ɔhyɛ wɔn ase, ɛfiri sɛ wɔn ase retrɛ dodo. Emperor no afa adwene so ɔbɛku Leto ne ne mmarima ne n'abusuafoɔ no nyinaa berɛ a wɔreman no spice no wɔ Arrakis no. Aha nso Paul asosɔmmerɛ bɔne bi ma ne maame Jessica nya no no na ɔde no kɔ hospital sɛ ɔrekɔhwɛ ne vitals. Rev. Mother bi a yɛfrɛ no Helen ahu Paul powers no na ɔpɛ sɛ ɔhu ampa sɛ ɛyɛ odiyifoɔ bi a wɔaka ne ho asɛm ato hɔ no na wayi ne ti apue yi anaa. Leto, Paul ne Jessica ne wɔn mmarima no aduru Arrakis, nea ama wɔn akɔ aba. Deɛ wɔma wɔn akɔ aba no yɛ guy bi a yɛfrɛ no Fremen a obi ate ho akyerɛ ne sɛ Paul ne wɔn Messiah. Nanso Paul hu ne sɛ ɔno deɛ ɔyɛ normal person na ne powers no yɛ tumi bi kɛkɛ. Paul ahyɛ aseɛ sɛ ɔrekenkan books a ɛwɔ hɔ no bi na wahu sɛ aboa bi a yɛfrɛ no sandworm kakraka bi wɔ Arrakis. Paul rehwɛ holograms no, aboa bɔne bi to hyɛɛ ne so. Ná ɔyɛɛ sɛ obekum Paul, nanso Paul ne no peree so, na ogyee ne ho ntɛm, na ɔbɔɔ ne ho ban. Wɔhwehwɛɛ mu no, wɔahu sɛ Hackney sogyani bi na ɛreplane sɛ obekum Paul. Byron hyia Helen, na maame no ahu sɛ Emperor no pɛ sɛ Byron kum Leto ne n'abusua, nanso wontumi nyɛ ho hwee efisɛ ɛyɛ Emperor no orders. Aha nso, Arakis ne Atraides-foɔ ho mpanimfoɔ ahyiam redwene ɔkwan a wɔbɛfa so atu Spice no, nanso wɔabɛhu sɛ machine a Harkonnenfoɔ no de gyaa wɔn no asɛe sɛnea ɛbɛyɛ a adwuma no remma so na wɔn anim bɛgu ase. Ara nso, Paul ahyia n'adamfo Duncan, na ɔrekyerɛkyerɛ ne mu sɛ ɔne Freeman na ɛwɔ desert no so, na ɔrekyerɛ no ɔkwan a obetumi asurvive wɔ desert no so. Adeɛ kyee no, Leto ne ne nkurɔfoɔ no kɔɔ mining site hɔ, na wɔhyiaa dɔkta bi a yɛfrɛ no Late Kynes. Ɔkyerɛɛ Leto mu sɛ ne mfifire mpo ne ne dwonsɔ yɛ biribi a wɔbetumi arecycle wɔ Arrakis hɔ. Afei ɔkyɛkee po na ɔkwan a na wafa so ahyɛ ne siuti no. Ɛma no kaee prɔfɛse bi a na wɔahyɛ ato hɔ a ɛbɛbam sɛ Mesia bi bɛba, na ɔno ara bɛfa ɔkwan bi so ayɛ ne nneɛma ɛmfa ho baabi a ɔfiri. Wɔyɛɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛfiri hɔ, na wɔnam kwan so no,

Na nipa bɛyɛ aduonu baako na na ɛwɔ Harvester no mu a sun worms no rebɛ attack wɔn. Nanso Leto dwene ntɛm na ɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔmfa aircraft no mmɛn Harvester no sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi agye nkorɔfoɔ no. Wɔn try sɛ wɔbɛgye nkorɔfoɔ no, spies no bi kɔɔ pool mu na wɔnyaa vision bi na wɔkɔɔ fie no, doctor no bɛhwɛɛ no na ɔka kyerɛɛ no sɛ ebia na ɛyɛ allergy. Nanso Paul kaa sɛ ohu Fremengi obi wɔ ne vision no mu, na ɛnyɛ allergy kwa. Ɛha yɛ Imperial Army Planet a yɛaboaboa sogyafoɔ bi ano sɛ wɔnkɔ ataake Atreides foɔ no na wɔnku Leto ne n'abusua. Yɛfrɛ wɔn Army of Sarduka a wɔyɛ asogyafoɔ a wɔn ho nhu wɔ wiase. Dɔkta no de aduru aba sɛ yɛmfa mma Paul, nanso sɛɛ dɔkta no ne Baron ayɛ deal sɛ Dɔkta no mfa adubɔne mma Paul na ɔnkɔ nkɔnhyɛ so. Wɔde aduru no bi brɛɛ Leto anigye sika sɛnea ɛbɛyɛ wɔbɛtumi ada. Nanso Leto annom. Ankyɛ biara Saduka sogyafoɔ no bɛto hyɛɛ wɔn so, na Leto tee n'ani ntɛm na ɔhuu deɛ ɛrekɔ so. Nanso ansa na wɔbɛyɛ ho biribi no, dɔkta no too adeɛ wɔɔ no na ɛma ɔkɔɔ nkɔnhyɛ so. Abɔnten ha nso, Asogyafoɔ no resɛe nneɛma ama ɛyɛ Atreidesfoɔ no mpo nwanwa. Wɔn dɔɔso ma wɔn weapons no nso san yɛ powerful. Ɛno nti, wɔatumi atwi afɔ Atreidesfoɔ no so. Dɔkta no ka kyerɛɛ Leto sɛ Baron akye ɔno ne yere nti, ɛwɔ sɛ ɔtie deɛ ɔno Baron no bɛka. Dɔkta no de poisonous titi bi hyɛɛ ne se mu sɛ sɛ ɔkasa kɛse anaasɛ ɔka mu kɛse a, Poison no bɛliiki, na ɛbɛku obiara a ɔbɛn no biara. Aha nso, Sadukafoɔ no akye Paul ne Jessica, na wɔayɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛto wɔn de ato desert no so na wɔaku wɔn. Ɛsiane sɛ Maame no wɔ tumi a ɔde redi nnipa adwene nti, ɔne Paul kaa wɔn powers no boom na wɔde kuu Sadukafoɔ a na wɔakye wɔn no, na wɔdwane firii desert no so. Yɛde Leto aba Baron hɔ, na yɛabɔ no adagya. Dɔkta no srɛɛ Barron sɛ sɛ ɔde Leto aba deɛ a, ɔnnyaa ne yere ne ne mma no na wɔnkɔ, nanso ɛhyɛɛ Barron abufuo ma ɔkuu dɔkta no yayaaya. Barron ka kyerɛɛ Leto sɛ ɛnne yi a ne bloodline no to bɛtwa, nanso Leto kaa poison no a ɛhyɛ ne se no mu no ma poison no firii n'anom bae na ɛkuu obi a ɔwɔ dan mu hɔ na ɔno nso wuu bi. Aha nso, Paul ne Jessica rebɔ tɛnt bi, na wɔahu Leto ringe ne ne note bi a dɔkta no twerɛ too hɔ. Wɔabɛhu sɛ Leto awu, na anadwo no nyinaa wɔsu yayaaya. Ɛha nso, Duncan ako ho frɛ Mɛnfɔɔ Imperial Ecologists kae nso sɛ wɔmmoa no na wɔnhu n'adamfo Paul. Asogyafoɔ no bi akɔ Baron dan mu hɔ na wɔako hu sɛ wɔn nyinaa awu, nanso Baron akɔhyɛ siini no so ma ɔno deɛ wanwu bi. Ɛha nso, Paul anya vision bi sɛ ntɔkwa bi rebesi na wahu sɛ ɔrekunkum nnipa bebree na ama wayɛ terrified nti ne maame a calm no down. Paul afa ne papa ring no ahyɛ na ɛno no ama no afa ahenkyɛ no sɛ Atreidesfoɔ hene. Afei ɔmahu Duncan na wabu nkotodwe wɔ Paul anim sɛ ampa ɔno ne Atreidesfoɔ hene. Kynes de wɔn akɔ baabi a wɔbɛtumi arest kakra. Project no a anka wɔrebɛyɛ no Arrakis no. Nka ɛhɔ bɛyɛ fɛ te sɛ paradise, ankyɛ? Sadukafoɔ no aba safe space hɔ na wɔrebɛkum wɔn nanso Duncan de ne nkwa asi hɔ sɛ ɔpɛ sɛ ɔgye Paul ne ne maame reka sika. Paul tea no sɛ ɔngyae ɛfisɛ na wadi kan aka akyerɛ no sɛ wahu ne wuo wɔ ne vision bi a ɔnyaeɛ mu. Wantie nti wɔkum no yayaaya ɛmaa Paul ne gye sika ne cans nso Yetumi nya akwan foforo nso dwan faa hɔ. Paul nyaa aircraft bi a etumi fa nnipa mmienu. Enti Kynes kae sɛ wɔnni kan no wɔbehyia wɔn wɔ South. Kynes ti anyɛ yie. Sadukafoɔ no kyee no, na bere a wɔrebɛku no, ɔyɛɛ noise kɛseɛ bi ma ɛ attractee sand worms no bi ma wɔbɛkunkum asogyafoɔ no nyinaa. Atamfo mmienu bi dii Paul mu aircraft no akyi, na Paul de kɔwuraa mfuturo kɛseɛ bi mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛma atamfo no adwene sɛ wɔawuwu. Ɛha nso, Baron redware nnuro de asa ne ho yareɛ no a ɔnyaa wɔ poison no mu no, na ne wɔfaseɛ Rabban bɛka kyerɛ no sɛ Paul de Jessica kɔwuraa mfuturo no mu awu, enti Leto bloodline atwa. N'ani agye asɛm no ho pa ara ma enti ɔka kyerɛɛ Rabban sɛ ɔn. Harveste spice no na ɔnku Fremenfoɔ no nyinaa. A nso Paul ma kɔ krahye desert no so, nanso wɔn ho anto kyema. Wɔn asesa wɔn ho ahyɛ desert ntade, na wɔn pɛ Fremenfoɔ no hɔ mmoa. Na Paul asua Fremenfoɔ no ho adeɛ, enti na ɔnim ɔkwan a ɔbɛnante sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sand worms no renhu wɔn. Wɔn nantee da mu no nyinaa, na Paul. San nyaa vision bi a girl bi ɛka kyerɛ no sɛ ɔmmia n'ani ɛma no mpa aba. Wɔn ɛgyina baabi sɛ wɔn rest nanso sandworm bi ɛhu wɔn na ɛno ma wɔn ɛdwanee ɛgyee wɔn ho nkwa. Nanso na sandworm no ɛdwane ɛsene wɔn nti akaakra ɛma no aku wɔn no. Obi yɛɛ dede bi ma aboa no gyae, na ankyɛ Fremenfoɔ no leader a yɛfrɛ no Stilga ne ne nkorɔfoɔ bɛtwaa wɔn ho hyiae. Na wɔpɛ sɛ wɔku Paul, nanso Stilga kaa sɛ Paul yɛ Mesaia bi a na wɔrehwɛ no ho kwan. Nanso nkorɔfoɔ no kaa sɛ, sɛ Paul yɛ Mesaia a, ɔmprove nkyerɛ wɔn sɛ ampa ɔno ne Mesaia no a wɔrehwɛ no kwan no. Mmarima no bi de dii pɔw maa migye sika asɛm sɛ wanyini na wabɔ aberewa na onni ahoɔden nanso ɔne barima no pere so ma afei odii ne so nkonim ma ne nkwa bɛhyɛɛ ne nsam. Afei leader no kaa sɛ Paul ne ne maame nka wɔn ho na wɔnkɔ Stege Tabere na wɔbehu deɛ wɔn deɛ wɔbɛyɛ. Afei girl no a Paul ehu wɔ ne vision no mu no afei oyii ne ho adi na ne yɛfrɛ no Chani. wɔbɛfiri hɔ no, Fremenni barima bi kaa sɛ, Ɛgye sɛ Paul ne baako ko ma baako wu, na ɛno ne wɔn amammerɛ. Paul ne no koe, na wɔkumm no. Afei wɔfaa ne amu no, na wɔde wɔn ani kyerɛɛ Stage Tabor. Movie no awieeɛ no kyerɛ sɛ bebree bɛtoa so, na yɛde ɛho review nso bɛbrɛ mo. Like and subscribe.